Mae 'na bentra bach yng Nghymru sydd yn enwog, enwog iawn, lle ceir awel iach y bryniau ac arogl grug a mawn. Wrth droed yr hen foel siabod, mewn llannerch gynnes glyd, mae hen bentra bach Dolddelan, y lle gorau yn y byd. Daw miloedd o ymwelwyr yn cerbyd ac ar droed, a dotiant at brydferthwch y llwybrau serth a'r coed. A'r afon ar y dolydd yn araf fynd o hyd, o hen bentra bach dol ddelan, dos mo'i harddach yn y byd. Oedd o'n le hapus iawn. Hapus iawn, hefyd.
Dach chi'm yn mynd o pentra i siopio os na os ydach chi isio shoes grand. A rhaid mynd i Blaenau. Dillad, bwyd, glo a fan, dwy fan yn dod rownd. A'n Joes a Erin Tonk yn gwerthu bob peth. Ar y y rwm ydi gwahanu'n ddau hefo tynia biscuit mawr sgwâr 'di gneu' wal hefo rheini 'dyn o'i hi yn byw yr ochor y tân a siop yn y cornel grisia yy yy Lewis Parry o'dd o gwerthu bob peth 'fyd. Bara bara ffres gin Bassett yn fan bob dy' Sadwrn. A dyna ni'n cael supply o fan'no. Barod i gneud fatha bara cartra. Ochr bellad y siopa de, rhan fwya o'nyn nhw. Pobol fawr. Pasio'r hen eglws ŵan. Oedd Dafydd Huw. Jones peintiwr. Ann Jones. Dost y ffor i Ann Jones oedd bwtsiar. Thomas John Pitcher. Nes i fyny wedyn o'u creuedd trwsio sgidia a gwerthu sgidia. O cop wedyn. Dwi'n cofio cop yn cael ei bildio. Wedyn Arfon House. Arfon House oedd ddwy siop. Siop yym O gwell bob peth o'dd o ddeud. Eithlwn bag mowr ma'n dwad efo trên wyth a dyn ers y stores yno ni yn i gyfarfod y trên a dwad a ffisig bawb dy o bawb mynd i ll- pentra bont i'r tŷ i nôl i ffisig de. Hogyn pawb Ar hyd y yr stryd hon am y chwech o dai ac o cyn pawb fochyn. Dau oedd gynnon ni. Un i ni'n hunan a un wel i werthu ma' raid gwn i dalu am mhres hwnnw. Tai dan macre o'dd o'n dad i lladd nhw ac neud i yy o ia fyswn i'm yn neud o rŵan. Oedd yn rhoi cylla yn ei gwhel yn ei gwddw nhw a gwneud i ni fynd ar ei fol o neidio. O, oedd anni frwnt, doedd o. Honna foel brwnt y gandol i fynd. Lydia Roberts Infants. Hen, o, neu dweud dim Fe dod i'r clas Miss Davies wedyn. O, no'n gret. A wedyn i'r headmaster. O, clempan iawn gennyn nhw de. Am ddim byd. Ar ysgol, chitha ni'm siarad Cymraeg. Sais oedd yr headmaster a eglwyswr a ysgol eglwys oedd hi. Oedd y teachers rioed wedi bod mewn coleg na'm byd. Da digon oed fel rheleidiad dwi'n siŵr na ryw seventeen eighteen oed i pen es i i'r ysgol a eglwysws oedd pawb yno a achos 'da ni'm siarad Cymraeg. Hmm. A'n aim nes bysan ni tua Llaneliad o'dd pawb siarad Cymraeg wedyn doedd? O'dd yr hen school 'im yno. Ew heddiw 'im rownd. Cansan denna ac ar draws o'ch coesa. A does gynna i, o gynna i fawr o'm byd i ddeud wrth yr ysgol a deud y gwir. Yn un peth o gynna i waith cerddad i fyny o Pont Pant i ddwad i'r ysgol. Ond a fiwch chi fod yn hwyr ddyddia ynny. Bob tywydd de. Does dim rhyfel fod hi'n llawn authority sydd ddim yn. A os oeddech chi'n socian. A fuodd na ryw Mister, fuodd na ryw Mister Jones yna fi ddod o'n i'm licio hwnnw. Oedd o'n tynnu gwalltiau ni gweld genod. Ac oedd gennai gwella wallt hir ac yn lle tynnu mhlethu fi fela oedd o'n tynnu nhw fela chi. Ww.
Dych chi'n gneud cyffro bach yn ffenast. Oeddan ni'n mynd ar yn bolia i Cae Tyn Bryn cael yy peth i reid y pin o gynno ni a reid yn dy ffenast a llinyn o'r ffenast dros dy wal a llinyn bach yn dod i lawr a bwtwm ar ei ben o a wedyn mynd fela o'dd y bwtwm yn cnocio ffenast. Dyna. Rhedach er diawliad. O, oddan ni, oddan ni'n ddrwg. Dyna i mwgwd amdanach chi a chludiwch ar hyd y pentra. A tŷ cynta oddan nhw'n mynd, fel er enghraifft, oedd y tŷ plismon. Ie. Ynde? A dyna clocio'r drws, oedd y lleill 'di rhedeg, do'n? Oddach chi'n arch ben eich hun yn drws. Dwi'n cael eich dal gen y police de. Fydda i'n cael lot o o hwyl o'ch chi'n gweld tŵr twrist dod idw i'r pentre cw. Lle'n llawn de o eglu o Saeson de. Bytlins de. A'r job croesi y sgwâr weithia. Ac y dda oedd, o'ch chi'n cael pres. A chi'n wneud hyn pryd? Yr unig beth oedd eisiau chi wneud oedd yr rhain yn gofyn i chi regi ynde? Yn Gymraeg. Wel, wel wnaethon ni dri-... rhegi nhw i'r... i'r entrychion ynde? A cael tâl am wneud, hwnna oedd yn ddifyr. Oedden ni'n dregu nhw face to face de. A nhw oedd yn cael... ond damniaeth. O'n ni'n delifro ci rownd Roman Bridge wedyn i bwtsiar. O gymryd feic, basged lol. A delifro ar ddydd Sadwrn neu wedi'r ysgol de? Beth bynnag. A gofanodd i fynd i wrando y ffwtbol o wledydd o 'Merica. Bocsio hefyd ia, ffwtbol. Tŷ da ni'n byw yno, gas i magu efo peth, o'dd nhad wedi fricio'r tŷ wrth gwrs. Yy. A os daent ti no sefn dwi'n credu oedd wedi fildio fo. Bildio siop chips oedd yn yr ar y noddfa. Yr ar y cartra. A wedyn mam oedd yn gwneud y pys. Wel ar i gyd yn pilio tatws oeddan. Beth nesaf oedd e hef yr hen pyp bopre crowel yn dod heibio cofio un o'r rei fwya halan yn y Yn y chips dyn nhw'n cael yn mynd i gwydr i efo. Nes i mynd i'r gwydr, yr hogyn bach bach, ffrindia oren wreigan oedd yn cadw'r pyb ynde. Dyn o'n i fynd i fanno bore Sul yn nhad a'm nhaid wedi mynd i capal. Capal. O'n i'n mynd amdano, ond o'n i'n mynd i'r pyb. Dwi'n cofio, dwi'n cofio bwrdd Bagatelle yno, dwi'n cofio hwnnw yn iawn. A wedyn mynd dros y ffordd wedyn i'r capel. Oedd yna ddipyn yn mynd yna, ond uh, dy syl i'n gorau os gwrs na goedd. Ac oedd, ond o'n i'n mynd lot. O'n i'n cael mynd yna. Roi ti di bod, dwi roi di bod yn yfad yn y pyb eniwe. Hefory, lori sgwydr, am dros o ddydd mawr, ac oedd o'n gipa'r afon efyd. Dyn os o'n wybod bod o yn y gwydr, oedd yr afon yn saff doedd. Sydd y un yn saff neu'n lle fel o lle arall yn glir. O ie plismon oedd hwnnw yn mynd ac ddim yn cael mynd o ddistaw oedd o'n rhoid wellingtons a be oedd criw wedi wneud oedd o 'di mynd o'n tynnu wellingtons a cerdded yn y droed nos i gwydr ac oedd 'na griw 'di mynd yn rhoi cwrw yn ei wellingtons o! Dywedodd Peta, Ooh! a mi ddudodd o ryw air mawr.
Mewn Pontypridd Pant y magwyd fy nhad, ond yn un o Pentre oedd Mam. A dwi'n cofio 'nhad yn flynyddoedd ola'i oes yn deud wrtha'i, Lle bynnag ei di, beth bynnag ydi di'n neud, ac os oes 'na rywun yn gofyn i chdi o lle ti'n dŵad, cofia'i di ddeud 'mae hogan Pont Pant wt ti. A dim dolwydd Elan! Deuddag un mam, ddosbarth Tonic Salt A. Yn yr coedwigaeth oedd 'y nhad. Tŷ hen ffasiwn iawn. Tŷ ola yn yr hes. Hen ras ddu hen ffasiwn. Black led bob bora dy' Gwener. A dwi'n gorfod mynd i'r um, ffynnon i'n ôl dŵr, dŵr yfad. Cael dŵr i olchi o'r ffoes chwarel. Ond na ffarm drws nesau ni. Wel, ar y ffarm o ni, wrth gwrs, efo'r anifiliad ynde. Um, wrth fynd i fyny at y ffarm, mi o'na resiad o goed eirin. A munud ar rhain yn dechrau mynd ydi, wrth gwrs, oedden ni'n bita nhw, doedden. A poen yn fawr wedyn, ynde. Os o'n i'n cerdded i fyny i Pentra'n Llyllwch, ond oedd y nhad bob amser yn dod i'n nghwr i i ddod adra. A da chi'n gwybod oedd na'm byd gwaeth na rhyw hen drampin yma ag acw. Ond oedd gynnon ni hofnw, a dydd oedden nhw'n galw yn y teras lle o'n i'n byw, isio panad neu isio rhywbeth felly, a wnaeth a mam bys wrthod. trempyn a dafod o fwyd ynde? Achos dwi'n cofio hi'n deud rhywbeth sy byth a gwrthod tramp, wt ti'm yn gwybod be di hanas nhw. Ac wrach i chdi isio bwyd dy hun rhyw ddwrnod. Ynde? Ych chi, a chi'n dysgu lot felly. A be oedd yn digwydd fydden nhw'n dŵad, fydden nhw'n deud fydden nhw'n dod ar y cwch i Caergybi, ac i ni cherdded syth ar hyn, ynde? Gwyddelod oedd rhan fwyaf ohonyn nhw, ie. Ond a'r un mam rioed yn wrthod. Ond dwi'n cofio Dad yn dangos mercyn ar ochr gra giât cefn ni. Yli di hwnna fan'na? Hen dramp sy' 'di gwneud hwnna. Mae o'n deud wrth pwy bynnag dramp ddaw ar ei ôl o bod 'na fwyd i gael yn y tŷ, mae 'na bump o dai yna, a dyn o Nain ac Uncle Siân ac Anti Let yn byw yn y tŷ cynta, a Dad a Mam a finna yn y tŷ ola. A mi o' 'na'r un un mercyn yn union a'r giât Anti Let. Neu o la yr un Nain o'dd o'dd o'n ers amsar Nain am wn i ynde. Sdim isio byth gwrthod tra bod o fwyd i neb cofia de. Dyna, o ma honna di bod yn wers mawr iawn ynde yn y mywyd i. Ond fyddwn i'n mynd i ti yn silet o un pen i stryd i llall ar yn holides. I gysgu at yn silet achos oedd gyn yn silet wely plu. A dwi'n weld di rwan yn snyglan i fewn i'r gwely plu yma. Yn gynnas braf de. A dach chi'n gweld, doedd 'na ddim dŵr yna, doedd 'na ddim trydan yna. Mi fydda'r Chipshoes yn dod yno ddwy waith bob blwyddyn. Oedd hi ddim beth bobl ddiddorol nachi? Y Lovels oedden nhw, a dydd oedd Mam 'di gneud parsel bach o ddillad wedi mynd yn rhy fychan i mi, ac yn rhoid nhw i'r hen gyduras. Wel yr un peth wedi cael gwarad â nhw yndoedd? A fydda, fydda'r hen sipsan, yr, yr hen nain am wn i oedd hi, yn dod ar ryw hanner dwsin o begiau de, yn ei lle nhw. A dyn dyna beth sydd oedden nhw'n byw, ddigon tlawth, ddigon bler, ac yn byw ar wn ingod a pethau oedden nhw'n mynd i'n sythu de. Wel wrth bod Dad yn gipar y fforestry o gno ar hawl i saethu pethau dach chi'n gweld. A dyn os oedd Dad wedi cael haldiad go dda yn ystod y dydd oedd o'n mynd â bagiad i'r garafan ynde? Ffesant a gwningot a sgyfarnogot. Ew oedd yna hogla cwcio. Oedd yna hogla berwi potas bendigedig yn dod o hwnna. Ar hen wraig y Sipsian ddaru ddysgu mam i flingo gwningan. O'n i'm yn licio gwbod pan oedd y Sipsians yn mynd o 'na. A fydda'r hen gradur yn chwarae fiolein bob nos. Aw, fydda fo'n wych. Does 'na ryw ddyn i fyw y pentra 'ma, wel, cipar yr afon o'dd o. A mi ath ar i'w hen garafan efo fo, a'i gosod hi lle fyddan nhw'n rhoid eu carafan. Welson ni monyn nhw wedyn, ynde. Da ni ŵan yn sefyll yn ymyl Toman Castell, Dolwydd Elan, lle oedd yr hen gastell cyn yr un newydd sydd wedi adeiladu ar y topiau yna. O'r rhain dweud na bod Llewelyn Fawr wedi eni yn y castell Dolwydd Elan yma ond dwi'n meddwl fwy na thebyg na i adeiladu o, ddare o, ac uh, na fan hyn, gath yr hen Llywelyn i eni. Yr heswm dwi'n meddwl bod y castell, y ddau gastell yn fan hyn, na hon oedd y ffordd oedd yn mynd o Meirionydd at Gonwy, oedd hi'n le pwysig iawn i gael castell. Maen nhw'n sôn na fan hyn ddoth y, y tywysog Madog. Oedd, oedd o'n frawd i Iorweth, tad Llywelyn Mawr, a mae sôn na o fan hyn i ath o a darganfod America un 300 mlynedd cyn Columbus. Mae, i ddeud y gwir, mae'n bechod bod y safle yma yn dirywio, mae'r mae'r coed, fel da chi'n gweld, yn dod i lawr a mae'r gwreiddiau yn malu'r archeoleg. Um, dwi'n meddwl sa hwn yn Lloegr, dwi'n meddwl sa Da ni'n gwneud dipyn mwy o, o hon o'r lle ynddo. Mae'r castell sy'n ma wan, mae'r hen lyniau pan oedd uh, Thomas Pennant a criw ma rownd. Wel, o'r rhan fwyaf yna fo, wel, y darn ychan yna fo i lawr adag hynny. Ac o'r lluniau mae o heddiw, mae o fyny, o dy hynny'n gwneud llawer o sens, tan as i fyny na i chwilio, a mae yna hoel llifiau, a di'r llifiau yma ddim wedi cael eu darganfod, tan yr y bedwerydd ganrif ar bymthag, so mae'r darn ycha na fo, im hynach na bedwerydd ganrif ar bymthag, a dyna ni ffeindio wedyn na y winiaid o gwydr yn nhw ddari adeiladu y darn ycha, a wrth gwrs mae wedi cadw'r castell, ond do'n byd tebyg y darn ycha i hynna wreiddiol. Da ni ŵan ar dir Tyn y Cwm yn mynd draw Cwm Penamnen a lle maen nhw'n dweud bod y Sarn Helen yn mynd eibio ni fyny'r cwm a drosodd am Flaenaf Ffestiniog a to maen nhw'n mynd yn fama mae'r y safle yma A dydan ni'm yn gwybod yn iawn be ydi o, ond i mi, fedar o'n bod dim ond dau beth. Either mae o'n um, safle lle mae rhywun wedi cael ei gladdu, neu mae o yn gastell lle o'na gastell pren ar ei ben o fwy na thebyg fel y mot am beli yma. Ac oedd o ar y mapiau, ar hen fapiau, fel o' 'na ddwy groes arno fo, neu croes arno fo, yn deud bod o yn safle pwysig, ond ŵan dydi o'm arno fo. Wrach fedar hwn fod y y trydydd castell yn Dolfeuelan, pw a ŵyr. Fe genna ni fawr o ddim byd i ddeud wrth y castell a deud y gwir. Er bod mai castell Cymraeg ydi o. Ond yym. Dim yn ia pia fo rwsut.
O Dad y gweithiol chwaral. Cleidio. Cleidio ran yn cael ei galw. Rhoi tylla a choddi'r garreg allan. Chwech brawd. Hm. Be oedd yr un o nhw yn gwneud y gwaith yn chwaral oedd fy nhad yn wneud? O hil rhana gweithio mewn gwahanol ffermydd a wali a o'dd o'm yn gweithio'n dda achos do'n gripl hefo arthritis. Bob hefo elusiws y cariwr. Bob glo oedd o achos y fo oedd o'n dibynnu yn cario'r glo. Oedd pawb yn talu am i hannar tunnall glo Dydd Gwener cyflog mawr de, diwedd mis. Cario cysgeni cwrw ne Lot yn dod efo trên i Coop Pontar ono. Ceffyl oedd o'n gweithio hefo i bob dydd. Oedd gynno fo fflôt oedd yn mynd â bobl i g'ne bryna oedd na'm ceir amsar no. Mond fflôt fawr. Crwn. A dy fydda fo'n mynd â rei g'ne brwn yn Penmachno, Betws, Capel Cerrig. Eto, a chan ba'r elg yn y nos byddai'n bwrw y wlyb doman. Ath yym Moy yn aprentis yn ia cop o'dd amsar 'no 'fyd. Yy hannar corodd yr wsnos o'dd 'i gyflog o ond bod o'n ca'l 'i brentisiad ynde? A 'dyn Gwilym Mim o'dd o yn yy aprentis bildar yn Llanrwst. O adra oedd mam. Magu ni ma raid. Aeth mam ga'l strôc yn oh ninety thirty ninety thirty six a gath i strôc arall o'dd o dda- amsar na ddaru farw ninety thirty eight. So fi gymo drosodd wedyn. Golchi smwddio llnau cwcio Bob peth oedd isio neud.
Yn ol nol y cownt dwytha, o' 'na 24 o chwareli yn Dolfeuddhelan a'r Cylch, fel Chwarel Dŵr Oer, Chwarel Bonpren, Bryn Moel, Buartha, Bwlch, Coetmor, Cwm Nadog, Chwarel Ddu, Chwarel Fedw, Chwarel Ffridd, Fynadog Isa, Gorddinnan, Hendre, chwarel o amharu ag o' 'na dair chwarel bach yn Penamnen a wedyn 'da chi'n dod i chwarel Pen Llŷn, Rhiw Goch, chwarel Siabod, Tyn Dôl, Tyn Fallan, Tyn Bryn a chwarel y Llan. 1841 o' 'na o leiaf 73 o chwarelwyr yn gweithio'n adeg ynny. O Blaenau 'di dechra ond o' 'na gyn gymaint o waith yn mynd ymlaen ar gyfer Taladd yn Dolwyd Elan ag yn Blaenau ynde. Oedran y chwarelwyr yr yym yr ar gyfer Taladd oedd yy 28 hwnna oedd yr average age o'nyn nhw ac oedd yr hynna yn 72 Ar Ienga yn ddeuddag oed. Adeiladwyd y reilffordd tua 1870 ac ynny ddoth i drwad i Blaena. Oeddan nhw wedi gorfod tyllu'r graig yma i gyd o'ma a mi welwch chi'r hoel y tylla, y bareli'r twll fel ma nhw'n galw nhw, dyma'r acw yma. Ac pwdwr du oeddan nhw'n ddefnyddio achos bysa nhw wedi iwsio jeli gneud fysa'r graig wedi cael ei llosgi o'na. Ond oedd y pwdwr du yn fwy graddol, y raddol, don o'r ffyrnig a, ag y gelignite. Oedd y reilffordd yn dwad i Betws y Coed flynyddoedd cynt, ond y, ofor y, y llechi ar nhw adeiladu'r y hon i fyny i Blaenau.
A mae yna enwau gwahanol ar y cwm a ballu. Mae yna rei yn sôn amdano fel Cwm Fy Nhadog, eraill fel Garnedd ac eraill fel Blaenau Dolwyddelan a'r bobl posh yn ei alw fo'n Roman Bridge. Fama dwi 'di byw bron ar hyd 'y noes. Mi ges i 'ngeni yn Tangrisia a fama o'dd 'y nhad 'lly, Richard Williams, a wedyn o'dd mam, Megan, o' hi yn y Ferch i chwarelwr oedd yn byw yn Tangrisia Terrace yn Tangrisia. Dywedodd hi, Morwyn i y ffarm gorsau fama. Dyna sut gath fy nhad afael â mi. Peth cyntaf dwi'n cofio fydda fydda fy nhad a'i frawd yn yym yn godro gwarthag a wedyn fyddwn ni'n gorod nôl y llefrith a dod â fo lawr i'r tŷ a roid o trw'r separetar. a wedyn bydda Mam yn corddi ddwy waith yr wythnos ar ddydd Llun ac ar ddydd Gwener, gneud menyn. A 'dyn o ddim 'da'r menyn 'ma i lawr i Pentra Dwy Ddelan ar ddydd Llun i werthu a cael negas i ddod adre yn ôl. Ac wedyn ar ddydd Gwener o ddim mynd a'r menyn i fyny i Steiniog i werthu fanno a cael negas o fanno. Nes i yr ysgol ei ddechra efo mam yn Blaenau Dolwyn Elan. Nes i fama nath yr ysgol gau pan o'n i'n naw oed. Saith wyth ohona i gyd ac un athrawes. Mae grât mawr yn y yn yr ystafell honno oedd yn cnesu'r yr ystafell i ni yn y gaeaf 'lly. A wedyn fues i fatha tacsi wedyn mynd â ni lawr i Dolwyn Elan. A fues i fanno am flwyddyn cyn sym- mynd i ysgol. Ramadeg yn Llanrwst. Ar ôl bod yn ysgol ramadeg Llanrwst bymthag oed mi ddos i adra i ffarmio 'lly. Mi o hynny'n 1955 fora. Mi oedd o 1950 nes ddoth y newid yma adag ynny ddoth y tractor cynta' i fewn yn lle'r ceffyla a dwi'n meddwl ma' y flwyddyn honno hefyd y gyson ni'r car cynta ar y ffarm, Morris Ten odd o, a hwn odd y car cynta ddoth yma. Oddan ni'n gwerthu'r defaid ar un diwrnod o' 'na arwerthiant yn nol Wyddelan ar y dydd Gwenar cynta ym mis Medi a wedyn odd pawb yn cerddad i def- yy i Hwyn 'lly i lawr i'r pentra i werthu nw a gwarthag efyd. Mewn ffor odd Oedd y diwrnod hwnnw'n bwysig iawn i amaethwyr oherwydd dyna eu hincwm nhw bron am flwyddyn felly pobl o lawr gwlad o gwmpas Llanrwst a Ffornas oedd yn prynu nhw, eu pesgyn oedd yn gwneud nhw'n dewach 'lly ynde. A fel arfer yn y dechrau be oedd yn digwydd oedd oeddan ni yn ne rei o'r maethwyr oeddan ni'n gorfod cerdded y defaid o Dolwyddelan i lawr i Llanrwst i'r mart i fanno a wedyn o'dd o fanno o'dd o'n ca'l 'i rhannu allan i bawb o'dd 'di phrynu yn fanno 'lly. Mi o' 'na ddau geffyl 'ma gweithio ond yy do'n i a'r ceffyla ddim ryw ffrindia mawr 'lly ond yy o'dd o'n goro gweithio reit galad adag 'ny oerwydd mynd yn ôl i adag y rhyfal oddan ni'n plannu lot o datws adag ynny a wedyn fydda nhad yn mynd â nhw i efo trol a ceffyls a mwy Steiniog i gael i gwerthu 'lly. A r'un fath o'n ni'n gor'o' mynd â ceffylau i fyny i Refal i i Blaenau Ffestiniog i gael i pedoli efyd. O'n i ara diaredig ac a injan i dorri'r gwair 'lly ond do'dd gynno' i'm llawer o'm byd arall. Oddan ni'n gor'od chwalu'r gwair hefo yym cribina bach a ffyrch ynde. Ma' 'na un peth sydd mae o'n dal yma hyd efo efo'r defaid ma' pawb yn y cwm 'ma yn helpu'i gilydd i hel y defaid ac er A erbyn rŵan hefyd, mae pawb yn y cwm a yn helpu hyn i helpu'i gilydd i gneifio hefyd ynde? Mae hwnnw'n beth sy' 'di darfod bron yn bob ardal ond fa'ma 'lly. Ers talwm o' 'na tua 30 o bobl yn cneifio ar ei yn lapio gwlân ac yn dal y defaid a ballu. Ac o'n i'n meddwl, o'dd o waeth digalon i'r merched yn tŷ 'ma i neud bwyd i'r rhiny gyd. A dim rhewgell am ddim byd adeg hynny. Ac erbyn rŵan, wrth gwrs, y ddwsin sy' 'ma'n dod i Ddiwrnod Creigiau 'lly. Ond ydan ni rŵan efo peiriannau, wrth gwrs.
A dyma fo'r yn Nocell Seintwar. uh, sanctuary knocker. Unwaith o'ch, ym rhaid chi ddod i mewn i'r eglwys, ond unwaith o'ch chi'n gafael nhw yna, oeddech chi'n rhydd o'r gyfraith, dim bwys be oeddech chi wedi gwneud. Fan hyn oedd yr hen ddrws, hyd at rhyw uh, gan uh, ta 18 50 a ddaru'r winiaid gau hwn i fyny, gwneu ffenast 'na ac agor drws yn fama a rhoid Porth y Meirw yn lle mae o heddiw, neu cyn hynny oedd y Porth y Meirw draw yn ochr Tyn Llan. A tun llan oedd yr hen dafarn. Eglwys yn Gatholig oedd y hon yn pan ddaru Meredydd i adeiladu hi yn y a dan di cael dyddio rei o'r pren efo'r dendrochronology ag o hwnnw roedd dyddiad o 1498. A dyma yn fan hyn mae'r confessional box. Gwelwch chi'r tyllau bach fan ac oed yn mynd ar draws fela. A coed yn mynd i fyny. Ag yn fan'na, mae'n siŵr bod 'na lot o storis 'di cael ei deud yn fan hyn, sa'n ni'n cael clywed nhw, ond dyna fo. Mae 'di mynd ŵan. Cofeb i gwragedd Meredydd 'di rhein. Gynno fo 29 o blant, ia. Yn fan hyn ma'r bras o Meredydd 'i hun. A ma' rhein gadir, fedrwch chi weld o Mae o ar ei luniau a bagiau mawr o dan ei lygid o yn gweddïo a mae'n siŵr 'sa gynno fi yna 29 o blant o Llundain a'r un fath â fo. Mainc i'r dyla ei clyw. A fan hyn oeddan nhw'n dwad, do' na'm hearing aids a ballu adag ynny, ac oeddan nhw'n dwad i fan hyn. Mae sôn bod hwn yn bilar Rhufeinig. A da ni'n dŵad wan at fedd yr hen Anghara James. Y ddolwydd y Land Dragon, neu Salamander, neu fath oedd rei'n galw fo, a mae o'n yn ddraig dda am bod na gwlwm neu gwymffon o, neu felly maen nhw'n dweud i mi. Ond i fyny yn fan hyn yn y foltê drwf 'ma, ma' 'na... ma' 'na... o, dwn i'm, ma' rhywbeth paganaidd ofnadwy. Mae rhyw fasg ydi o, a dwi'n cofio ddois yma rei blynyddoedd yn ôl ac oeddan nhw'n gwyngalchu'r tu mewn i'r eglwys a ddaru fi ofyn 'swn i'n cael mynd i fyny brystol i'r top a mi as i. A be oedd hwn â mlaen i yn dy wyneb 'ma? A mae o'n hyll o beth Ag adag ynny oedd o ddim di bod yn peintio a ma raid bod nhw di jyst ydi highlightio fo, ma raid jyst ydi roid y brwsh ar ei ddraws o a mi oedd ei fochaf o'i drwyn o'i geg o'i weld a ma gynno fo ddannedd fel dannedd dafad ne wbath dwn i'm, ma o'n hyll o beth a ma dwy hoelan di di roid o'n rhownd na. Ma ry fath a bod y catho catho catholigion yn hedgio'u bets wrach bod nhw'm yn siŵr bod y peth paganaidd yn dal i fynd ynde, reit uwchben yr allor fela.
Capal, capal Methodist, o na, oedd 'na hwyl amdano ddoe. Oedd yym o dy Sul mynd trw'r dydd. Dy Llun, cwarog gweddi. Dy Mawrth, band o fôp. Dy Merchar, gymdeithas. Dydd Iau, siât. Dydd Gwener, Yym, o' 'na ddau peth i'r ifanc, dan ddeuddag, yy cwarfod rhodd mam, ac ar ôl deuddag, hyfforddwr yn barod i ga'l 'ych derbyn i'ch capal 'de. So 'na rwbath pob nos, ac yn edrach ymlaen amdano fo. O'dd gynna ni petha'n hunan yn Pont-y-pans y dyddia hynny. O'dd gynna ni sgoldy fach. ac o' 'na fwy o blant wedi ysgogi Bryn Môn ac o' 'na i Moria i Ysgol Sul. A doeddan ni'm yn cael trip Ysgol Sul i fatha plant Moria, ond o, gan bo' ni'n perthyn i Moria, o'n ni'n cael dŵad ar hwnnw ynde. Be' oddan ni'n gael o' mynd am bicnic a heic, a 'dyn o' 'na rywun yno yn deud hanas y llecyn hwnnw, a mi o' 'na hanesion iddyn nhw. Dyma ni wan yn Cwm Penamnen, uh, lle oedd uh, yn ôl uh, Sir John Wynn ddaru Meredydd adeiladu uh, y plasty yma. Ac oedd o'n tu uh, y le, gwm mwyaf trwyslon yn yr ardal. A'r darn canol fan hyn, ydy y plasty ddaru Meredydd adeiladu yn ochr hen dŷ Cymraeg oedd yma cyn. Meredydd ap Ieuan oedd y dyn ddoth o Gesail Gyfarch, o' 'na helyntion mawr yn mynd ochr Garn Dolbenmaen adag ynny ac oeddan nhw'n paffio teuluodd yn paffio yn erbyn y teuluodd a be nath o mi ddoth o o fanno i fan hyn i fyw Ac i'r castell o'dd o i ddechra, ta un, pedwar, wyth dim, rwla rown ffor'na, a wedyn mi ddaru o adeiladu tŷ yn Penamnan 'ma, lle yy lle o'dd yy 'na do' 'na lawer o neb yn gwbod amdano fo, ond mi oedd yr yy y gwylltiaid cochion o'r topia Ysbyty Ifan o'dda nhw'n dwad drosodd yn amal i yy baffio y rown fan hyn, ond o'dd yy yr hen maredydd o' gynno fo 'i i bodyguards, so o'n i ddaru o drechu nhw yn y diwedd. A'r tu nôl i'r arolwg pwyndo, mae, ma, welwch chi rhyw dylla bach yn y wal, rhyw silffodd bach. Wel, bibbles maen nhw'n galw hynna, lle i gadw y, y, y gwenyn. Y darn yma o'r y plasty bedwerydd, bedwerydd garrif ar bymthag fwy na thebyg ddoth hwn i fod. Ac oedden ni'n misio dallt, mae'r hen stepan drws yn yr hen hen du, dim di gwisgo gymaint o hon, mae hon di gwisgo mwy, ac oedden ni'n misio dallt pam. Ac yn y diwedd, yr oedd ddonion ni, bobl yn chwaral, sgidia hoelion, dyna oedd y rheswm. Mi ddoth yma Ngara James tua un saith dim dim rwla rown ffor'na a pan oi'n hogan ryw ugain oed ac oedd ei gŵr i yn chwe deg oed. Ond fuon nhw fyw reit hapus ma raid, gathon nhw dri beth bynnag o blant os nag mwy ac oedd Angharad yn delen ora ac hefyd oi'n barddoni ac oi'n gwybod gyfraith y wlad, oi'n gwybod Lladin, oedd ei ddynas, Yym, wel, y ddynas enwog yn yr ardal. Mae 'na ffynnon bach yn fan hyn. Dros ffor' i'r ffynnon oedd Clwt y Ddawns, mae. A fan'na oedd Angharad James yn chwarae'r delyn tan oedd y morwynion yn dwnsio iddi. Dan ni fod ŵan yn sefyll ar y Sarn Helen ac yn ôl traddodiad, hon ydi, ond dydw i'm yn siŵr, dan ni 'di bod yn tyllu ar y safle am ta deg mlynedd a ddothon ni am y hyd i'n byd i brofi na ffordd o ddi er ddothon ni o hyd i'r ei pethau rhufeinig. Yn y marn ni, y marn ni'n bersonol di hwn, ac wedi gweithio efo'r Comisiwn Goedwigaeth yn gwneud ffyrdd a chwareli ar yw bontydd ar yw bethau felly, mae'r ffyrdd ar ni'n wneud i gyd ar yr ochr chwith i'r dyffryn lle o'dd 'i lot hawddach gneud ffyrdd nag ar yr ochor dde 'ma sy'n lle cregog ag ma'r tirlithriad yn digwydd reit amal ochor 'ma. Chatelaine ma' nhw'n galw hwn ac yym mae o'n beth o'dd yy ddynas yy plasty yn wisgo ar ei belt i ddal goriada, sisyrna, gwniaduron, pethau felly, uh, ond uh, oedd o'n dipyn yn o high status ynde, achos doedd, doedd y bobl uh, cyffredin ddim yn cael hyn, ac ydy wneud allan o gopr aloi. A pan ddoth o i'r golwg o'r mawndir, oedd o'i weld fel air, a mae hwn yn mynd yn ôl i'r unfed ganrif ar bymthag. Y, y, y, y winiaid o wydr. Dyma um, gable hood oeddan nhw'n galw hwn. Y buddigion syto, sa di gwisgo hwn, ac achos oeddan nhw y winiaid, oeddan nhw'n comiwtio lot o fod Llundan ac oeddan nhw'n gweld be oedd yr ffasiwn a be oedd yn mynd ymlaen yna ar y pryd. Yn Penamnen mi ddothon ni o hyd i Dim dau gant a hanner ond dwy fil o hanna a hanner o gatiau clai. Ma, a ma'n ofnadwy o ddiddorol achos oedd yr, ma hanas smygu o'r dechra i'r diwadd yn Penamna ynde. O, o, dwi me'wl na'r cynhara sgynnon ni di un chwech dau dim dwi meddwl A mae hwnnw tua'r adeg oedd y smygu'n dechrau, ac iddo fo ddechrau mewn lle fel Dolwydd Elan, ond oedd y cysylltiad efo Llundain 'ma, o Ddyfyniaid yn, dyna o'r cysylltiad o fan'no oeddan nhw'n cael y catia clai 'ma. Oedd y bacon dwad i Lundain ma siŵr ac o fan'no oeddan nhw'n gael o, gario fo. I fyny i Penymnan yn dolydd y lan.
Sa'r maen o'n hard yn reiddiol, ond uh, o'n deg o sobrics oed yn de. Ond uh, uh, ymrawd a fi oedd yn gwneud fwyaf efo hynny. Rwy'n o'i mynd yn tough anyn nhw efo ffyrws a falle. dros yn nhad isio gwaith. Ar fwy na heb, dwi gwybod yn iawn o'n nhad yn rhaid gwaith nhw, trwy mam. Mam oedd, mam oedd yn pwysio'r gwch, yn mi siwr gen i. Da crofal. Dathon ni, ath, ath yn nhad a fi, ath y teulu i gyd, mewn ffordd, i, gair. i lawr i gair. Achos oedd hi'n posib cael, cael eich stwff yma, Oedd yna gwrthogid i fod mawr at y gwennhad, fferm fach iawn gynnon ni, fatha lawer arall, bo' raid chi fynd i chwiliad am ych stwff. Gathon ni gael eniwe i weithio i Wrecsam. Ynde, fan'na o'dd, fan'na oddan ni, bildio yr yy ffactori fowr yn Wrecsam. Mynd i Forti, gesh i call up 'de. Ond yn yr e-Tharmi yn y Middle East. Dreifio tanc o'n i. Mwy o betws, o cadw garej yn betws. Fo oedd y first driver a finna second driver, gath o'i ladd. A dau o Porthmadog gath eu lladd. Ac yn disgwyl, a wela i'n digwydd bo' fi a safoi nhw i mewn i loches ond o'n di marw. y tri ohonyn nhw. Ceisio bod yr ata ddigon, ddigon rhyfadd, ond mae'n deud arna chi, wrth gwrs, dydach, dach chi'n, dach chi'n mynd anghofio nhw, nag dach. Hain ydy trwy cwpl i gyd, nes i fwynhau'n hun. Do, trwy cwpl i gyd. Ond wrth gwrs mae hynna ddim yn deud dim byd am yr y tân o'n mynd ymlaen. Nath y bobl y pentra gyfrannu i ni fel soldiers bach 'lly. Erbyn ddathon ni nôl ar ôl rhyfel gathon ni rôdd gynnyn nhw. Ware teg, dwi'm yn cofio faint gas i, gas i'n hael iawn, dwi'n gwybod hynny, am fod yn yr army de. O'n i'n isio mynd, ddim, ddim bod ddewr, ddim byd i hynna, fedrwn i meddwl o gwbl, meddwl bod o'n isio mynd. A dyna fo, a mi gas i fynd. A gas i'm dyfaru chwaith, ddeud y gwir, gas i brofiadau, do! Wel diawl, mae hynna'n help chi. i fyw anyway wedyn. Dwi wedi cael, dwi wedi cael hearing aid gen nhw, dwi wedi cael stethoscope.
Mi oedd o'n 1944, o'n i'n bimp oed adeg hynny, a mi ddoth Americans, soldiers, yma i gampio lle. A dwi'n cofio nhw'n dŵad, cerdded lle oedden nhw. Dwi'n meddwl na trawsfynydd oedd wedi dod a cofio nhw'n dŵad i fyny heibio stesion fan cw a finna oedd na'r ardd o flaen y tŷ ma adeg ynny ac o'n i ar dop y giât cofio o'n i'n gweiddi arnain ma na bum mil eto'n dŵad nain a honno yn torri chalon lan a finna methu dall pam oedd hi isio crio lly ynde blaf bod ma siŵr bod ti'n gweld ei thir hi'n cael ei meddiannu gan y gan yr Americanwyr ma. A dwi'n cofio mam yn mynd i'r pentra ar hyd y llwybr ffordd 'na ac pan ath hi trwy'r un cae 'na o'dd hi'n gweld trion yno ar ei hyd ar lawr a mi ath hi atyn nhw meddwl bod 'na wbath yn bod a o'dd un deuth hi 'lly um, please don't touch me Misus I'm supposed to be dead os o'dd o'n mynd i fod yn hogia drwg y cosb nhw oedd yn gorfod rhedeg o fama i fyny i ben mor siabod ag yn ôl. O dwi'n cofio'r evacuees yn dŵad. Dwi'n cofio dwrnod wrthon nhw dŵad ar y trên bob cam o Lerpwl. Petha bach i chi o'dd yn g'neu nhw syniad lle oddan nhw'n mynd. A mi o' na eglwys ym Mhenmhant. A ddaru nhw droi honno'n ysgol i'r evacuees ma. A cael athro yn artyn nhw. Wel am wn i mae dod hefo fo hefo nhw o Lerpwl na re. Ac oedden nhw'n crystal Cymru a nina mynd o ma chi. Ond doeddan ni ddim crystal Saeson de. Ond nerbyn y wylltys oeddan ni'n siarad Saesneg. Dyn ni ddim heb ddim byd chi. A dwi ddim yn cofio ni'n brin o ddim byd amser rhyfel chwaith ynde. Chos oedden ni'n cael digon o fenyn o'r ffermydd da chi'n gwybod. Rioed heb fenyn. Ambell i siwgwr am fy mam 'di rhannu. Ond o'dd y siwgwr bob amser yn dod yn ôl ynde? A ryw fymryn o de i hwn a llall arall ynde, dach chi'bo'. A dwi 'di diolch lawer gwaith bod 'di 'di ca'l y magu mewn ardal fela ynde? Mae 'na ryw ddyfnder yna na 'di o ddim gin lot o bobl. Gwelir eto hen arwyddion cenedlaethau ar eu hynt. Mae'r hen gastell ar y clogwyn lle bu arwyr Cymru gynt. Hithau'r eglwys fach hynafol rhwng yr yw a'r meini myd. O hen bentra bach do ddelan dos mo'i debyg yn y byd. Pe cawn gynnig stad boneddwr ar y cyfandir maith, neu balas y frenhines, ni fynnwn hwnnw chwaith. Mi fesai'n well gen i gael bwthyn, a'i do yn dylla i gyd, yn hen bentra bach dol ddelan, y lle gorau yn y byd.